Helo a croeso nôl. Uh, wythnos yma, ni'n mynd i creu ein cacen dolyg. Nawr, efallai chi'n meddwl bod hyn yn mynd i fod yn amser cynnar i wneud e. Ond, credwch y beth, mae fe'n well ni'n gwneud cacen dolyg yn gynnar, so mae'r blas gallu aeddfedu, a hefyd mae gallu bod yn fwy gyfoeth.

Noswaith cyn creu y cacen, fydd yn syniad dda i pwyso allan gyd o'r ffrwythau sych yn barod ac yna i socio nhw mewn sudd oren neu os bosib type bach o brandi neu sheri. The night before making the Christmas cake, it would be a good idea to weigh out all of your dry fruit first and then to soak them in about 150ml to 200ml of orange juice or, if possible, and you're allowed to,

Yn gyntaf fydd angen eirio'r tin. Firstly, you will need to line your tin with some parchment paper. Okay, so what we'll do for this is we make sure that the bottom and the sides are covered. Neu siw bod yr ochrau a'r gwylod wedi cael ei uh, gorchuddio. So peth cyntaf, dyn ni rhoi cilch rownd o amgylch y gwylod a torfa allan, a tip bach i chi ydy plygu y darn hir

i gwasgu lawr ys cylch I sicrhau bod popeth wedi cael i orchuddio and make sure that everything is covered so there is no room for the cake to escape. So yn gyntaf am y cacen mae angen toddi y menyn a'r siwgr mewn sosban a rwy'n wedi ychwanegu tymed bach o'r hylif o'r ffrwythau sych dros nos. So first you need to melt the butter and the light brown sugar in the saucepan. I've also added now the excess liquid from the dried fruit from overnight. Okay, this will add some, uh, uh some flavour and moisture to the cake. So defnyddiwch y hylif fel ydy si, bydd yn, yn ychwanegu tyn bach o llaethder i'r cacen a hefyd rhoi flas fwy cyfoeth i fe. Okay, so fi eisiau cael ei agres uchel a sicrhau bod y menyn yn toddi lawr yn gyfan. Tra bod y menyn yn toddi, pwyswch allan eich cynhwysion sych, so pethau fel y blawd, yr almond, y speis, mewn i bowl cymysg ac arna i cymysgu fe. Whilst the butter and the sugar and everything is melting, weigh out and combine all of your dry ingredients in a mixing bowl and then give it a quick stir to ensure all the mixture is combined. Unwaith mae'r menyn wedi toddi'n gyfan, lle tynnu'ch e o bant o'r gres ac yna chwynegu y ffrwythau sych a'i gymysgu. Once the butter has fully melted with the sugar, take it off the heat and then add all of your dried fruit once again, stirring it through. Now there will be some excess liquid but we can get rid of this later. Now, bydd hylif ychwanegol ond mae modd cael gwared o hyn o wedyn os angen. Cyn ychwanegu y cynhwysion sych, jyst sicrhau fod chi wedi tynnu allan tymed bach o'r hylif, so bod y hylif o dan y ffrwythau, ac yna cymysgu mewn. Before adding your dry ingredients, make sure that you remove some of the excess liquid, just ensuring that there is enough liquid underneath it. Yna, ychwanegwch eich pedwar rwy wedi cymysgu

Unwaith chi'n barod wedyn, mae angen arllwys a cacen cyfan mewn i'r tin a crafu'r bowl yn gyfan. Once you think you're ready then, make sure that the, the tin is ready to go, that it's lined, and you pour all of the mixes in. Okay, spread it over evenly to give it an even bake. And then it's ready to go into the oven. A nawr mae'n barod i fynd mewn i'r ffwrn. Rhaid sicrhau fod y tymheredd ar byti 150 degrees Celsius neu falle marc nwy trin y bedwar a chi'n rhaid yn am awr. Okay, so it's 150 degrees Celsius and it's going to cook for an hour, about gas mark 3 or 4. So, pob look, so good luck now and fingers crossed, croesi busted byddai'n barod nawr mewn yr awr. Hwyl fawr. A dyna ni, diolch byth, mae'r cacen wedi coginio. Thank heavens the cake is cooked. As you can see there is a slight crack on the top to leave some air out and it's nice and moist. Unwaith mae'r cacen wedi uh, oeri yn llwyr, mae angen wedyn i lapio fe mewn tymor bach o cling film a roi fe mewn box heb air. So once it's completely cooled, put in an airtight container. Okay, so dyna ni am y cacen dolyg am wythnos yma.